Сәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ир белән хатын бергәләшеп матур гына яшиләр. Бер-берсенә юл биреше, бер-берсен аңлап, бер-берсенә сабыр итеп. Әмма дә ләкин бер көнне икесе дә ачуланып, икесенең дә сабырлык чүлмәге тулып, бер-берсенә зарлана башладылар. Сүз артыннан сүз, сүз артыннан сүз. Иелде дә, сабырлык бетеп, әрләшә башладылар. Бик күп кирәкмәгән, рәнҗетә торган, күңелгә авырлык китергән сүзләр дә әйтелде. Хатыны иренә әйтте, Булды, шушы мизгелдән бирле мин синең белән башка сөйләшмим. Эй, бигрәк әйбәт! Колакларым, ниһаять, җал итер синен тавышыннан, бик әйбәт булды бу, дип, ире дә усалланып әйтте, сөйләшмичә беренче көн җөриләр, икенче көн җөриләр, өченче көнне Ире Пәйгамбәребез салейһиссәләтү вәссәламнен хәдисен искә төшерә. Әгәр дә өч көннән артык ачу тотсагыз, ул Аллаһы Тәгалә алдында гөнаһы булыр дип, беренче адым татулашырга, дуслашырга дип, ире ясый. Килеп хатынын кочаклый, Эй, матурым, Гафу ит инде, катырак әйткәнмем, кирәкмәгән сүзне әйткәнмем, дип, өбеп карады, гафу итенеп карады. Хатыны усал булып чыкты. Әйттеңме, сөйләшмим? Менә сөйләшмим, хәзер җафаланып тор. Әйе, Башка синен белән сөйләшмәм, дип әйтеп куйды. Дүртенче, бишенче көндә сөйләшмичә усалланып уза. Алтынчы көнне иртүк хатыны торгач, ни күрә, ире шкафларда нәрсәдер-нәрсәдер эзләп ята. Айканып, астын өскә китереп, тәртипсезлек үзеннән соң калдырып, нәрсәдер эзли. Хатыны сорар иде, нәрсә эзлисен. Әйтер иде, кая нәрсә ята, чөнки хатын-кыз иде җыештыра, тәртип сала. Әмма дә ләкин вәгъдә бирде сөйләшмәскә. Сабыр итеп карап ята. Ире бер шкафны әйләндереп, тәртипсезлеккә китерә. Икенчесен астын өскә китереп, өченчесенә күчкәч, хатынның сабырлыгы бетә. Хатын каты тавыш белән Ну нәрсә эзли син инде шунда дип сорау бирә. Ире бер нәрсә дә булмаган кебек борылып, елмаеп, Булды, булды, таптым, тавышыңны эзләгән идем, тавышыны эзләгән идем дип әйтеп куя. Бөтен осаллык, бөтен үпкәләү, бөтен авырлык күңелдә онытыла, хатын көлеп җибәрә һәм тату тормышларын дәвам итә башлыйлар. Менә шушы риваятьтән берничә тормыш өчен, бәхетле тормыш өчен үрнәк алып була. Беренчедән, сүз артыннан сүз куштырып, әрләшмәскә. Кайвакыт ирнең сабырлык чүлмәге тулып китә, зарлана башлаганда хатын дәшмәскә тиеш. Хатынның да сабырлыгы кайвакыт тулып китә, ташый башлый, ире дә шунда тып-тын булып сөйләшмәскә, теге катнаштырып сүзләрне эстәп, тормаска тиеш. Икенчедән, ул да инде өч көннән артык үпкәләү, рәнҗү, усаллык күңелендә сакламау булырга тиеш. Һәм, өченчедән, шаяртып яшәү ул Бик күркәм сыйфатларның берсе, эшендә теге үпкәләмичә гафу итә белү, ул Аллаһы Тәгалә алдында бик күркәм сыйфатларның берсе булып санала. Хөрмәтле җәмәгать, тату яшәгез, бәхетле булыгыз һәм бер-берегезгә юл бирешеп, матур мөгамәләдә булыгыз. Әссәламү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү.